Шуңа күрә балаларга математик яктан барысына да совет бирелмәгән. Әмма дә ләкин гуманитар өлкәсендә булу, техник мул, барыбер имтиханны уңышлы тапшырмыйча, аңа, ягъни имтиханны уңышлы тапшырып кына аның язмышы хәл ителә дигән сүз. Әлбәттә инде ОГЭ һәм ЕГЭга әзерлек безнең тугызынчы сыйныфтан гына башланмый, ул систематик рәвештә бишенче сыйныфтан алып башкарыла һәм, Минем һәр дәресем, димәк, имтиханга әзерлек дигән сүз. Чыгарылыш сыйныф укучыларын имтиханга әзерләгәндә үземнең эш тәҗрибәм белән уртаклашасым килә. Иң беренче мин уку елы башында биремнәр буенча план төзим. Һәм шушы биремнәр логик рәвештән, логик яктан уйланылган эзлеклелектән блоклар төзелә. Һәм һәрбер блокны атналарга бүләм. Мәсәлән, конкрет мисалда карап китсәк, и, шуны да әйтеп үтәргә кирәк, һәрбер атнадагы биремнәр, алар бер төрле нагрузкалар. Мәсәлән. Бу безнең уку елы башыннан беренче атна, икенче атна. Мәсәлән, тригонометрия блогы. Тригонометрия блогын мин күрдем үзем дүрт атнага. Мәсәлән, беренче атнасында без аны танышабыз, ягъни искә төшерәбез яңадан тагын бер тапкыр. Берәмлек ияләр белән эшләүне кабатлыйбыз. Тригонометрик формулаларны кабатлыйбыз һәм истә калдыру нушларын кабатлыйбыз. Санлы хәрефләр, санлы һәм хәрефле тригонометрик аңлатмаларның рәвешен үзгәртүне өйрәнәбез. Моны искә төшереп дип әйтсәк тә була, чөнки бу материал безнең унынчы сыйныфта өйрәнелә. Ул безнең ЕГЭның алтынчы бирем. Һәм тригонометрик аңлатмаларның кыйммәтләрен исәпләү шулай ук алтынчы бирем булып бара. Һәм алдагы атнада тригонометрик тигезләмәләр чишәбез. Бу гади тригонометрик тигезләмәләр ЕГЭның беренче өлешендә бишенче биремгә кертелгән. Һәм шушы тригонометрик тигезләмәләр, тигезсезлекләрне кулланып, гамәли мәсьәләләр, прикладные задачи, Сигезенче бирем булып бара. Шуларны чишәбез. Аннан соңгы ике атнада катлаулы тригонометрик тигезләмәләргә күчәбез. Монда беренче атнасында аның билгеләнү өлкәсен эзләүдән башка карыйбыз, ягъни ул гадиерәк бирем булып бара. Ә икенче атнасында билгеләнү өлкәсен эзләү белән карыйбыз. Бу безнең ЕГЭның икенче өлешендәге уникенче бирем. Ягъни шушы тригонометрия блогында без Беренче өлешен дә карыйбыз, шулай ук бер искә төшергәч, икенче өлешен дә карыйбыз. Һәм шулай итеп, мәсәлән, функция һәм чыгарылма темасы, шулай итеп, биремнәрне һәрбер атналап бүлеп барабыз. Һәм, әлбәттә инде, бу биремнәрне эшләү катгый контрольдә тотыла. Һәрбер баланың эшен алып, Тикшереп, үземә тамгалап барам. Әлбәттә инде баланың эшләгән эшләрендә хаталар да булырга мөмкин. Ул очракта баланың дәфтәре кире үзенә кайтарыла һәм бала кире эшләп, ул эшне киредән миңа биреп, шулай итеп безнең системалы рәвештә эш бара. Һәм алга таба әйтеп үтәсем килә, тагын бер алым, ансысы, дәресләрдә инде интерактив такта, пультлар, нетбуклар белән эшләү, баланың кызыксынуын уята һәм дәреснең продуктивлыгын арттыра. Мин үземнең дәресләремдә интерактив такта белән кулланырга бик яратам һәм документ камераны кулланып эшлим. Документ номерының куллануның мөмкинлекләре чиксез, ләкин бу укытучының эш тәҗриск тәҗрибәсенә һәм фантазиясенә бәйле, һәм мин үзем кулланган берничә алымны да сезгә күрсәтеп китәсем килә. Мәсәлән, документ камераны кулланган вакытта, кулланабыз шул очракта, мәсәлән, геометрия дәреслеген алам, кайсыбер Рәсемнәрне тактага ясап тормас өчен, мин документ камераның объективы астына куям. Һәм ул экранда рәсемнәрне зурайтып күрсәтү өчен бик уңайлы. Мәсәлән, күчәргә, цилиндрның күчәргә симметриясен карарга мөмкин, менә ул өстәрәк. Һәм шулай ук, күчәк кисеме булды беренчесе, икенчесе. Күчәргә перпендикуляр кисем. Боларны тактада ясап тормыйча, шушылай итеп дәреслекне ачып, мәсәлән, укытучының үзенең дәреслектән башка үзенең пособиеләре дә җитәрлек, шулай бит? Һәм шул пособиедәге аерым дәрес материалына кертелмәгән рәсемнәрне дә шушы Документ камераны объективлы ярдәмдә күрсәтергә мөмкин. Шулай ук биремнәрне моннан күрсәтергә мөмкин. Мәсәлән, кирәкле ниндидер бер мәсьәләне ачып, шушы документ камераны объектив астына куеп, аны зурайтып, балаларга күрсәтергә мөмкин. Бу экран тагын зурая, зурая һәм монда объективны төшереп, аны тагын да зуррак итеп күрсәтергә була. Шулай ук өй эшләрен тикшергән вакытта, мәсәлән, балалар арасында өй эшендә сораулар булырга мөмкин, шулай бит? Өй эшләрен тикшергән вакытта, кем өй эшен эшләде, шул баланы такта янына чакырам һәм ул шушы камераның объективы, документ камераның объективы астына куеп, баланың эшен шушыннан тикшерә алабыз. Ягъни бала такта янына чыга, үзенең эшен аңлата, шушы ук вакытта калган балалар да шушы бирем буенча үзләренең фикерләрен алышалар. Монда инде баланың, беренчедән, оформлениесен тәртипкә салырга кирәк дигән сүз. Ул эшләнелгән эш арасыннан, димәк, аның эшләре барлык балага да аңлашылырлык булырга тиеш, алай бит? Димәк, болай эшләнүнең тәрбия эффекты нәрсәдә? Димәк, бала үзенең эш дәфтәрендә Сәфәрне җиңел тәртипкә китерә һәм матуррак итеп эшли башлый. Яңадан контроль эшләр, мөстәкыйль эшләргә, хаталар өстендә эш вакытында бик уңайлы, анализ ясаганда. Һәм алга таба тагын мөмкинлекләр аның чиксез күп, мәсәлән, геометриядән җиденче, сигезенче, тугызынчы сыйныфларда бигрәк тә геометрик геометрик мәсьәләләрне телдән исәпләү, ягъни әзер сызымнарда телдән исәпләүләр бар, ул рәсемнәр күп, аның буенча аерым пособиеләр дә бар. Менә ул биремнәрне тактага язып тормас өчен Шулай ук документ камераның объективы астына куеп, шушы документ камераның объективы астына куеп, шушында ук эшләргә мөмкин. Мәсәлән, Мәсәлән, бу мәсьәләдә А отск почмагын табарга кирәк. Ягъни шушының өстендә үк язып, мәсьәләнең чишелешен башкарырга мөмкин. Һәм бала исәпләп куя. 25 градуска 21 градусны кушкач, 66 градуска тигез була. Бу эшләрне шулай ук саклап, папкаларда да сакларга мөмкин. Мәсәлән, бала дәрескә килмәде икән, шушы ук эшләрне саклап куеп, Бала белән килмәгән очракта авыр килмәү сәбәпле, мәсәлән, шул папканы ачып, шушы ук эшләрне дәрестә караган материалны балаларга да күрсәтергә мөмкин. Хәзер әйдәгез, үзебез дә практикада кулланып карыйк бу эшне. Сезнең алдыгызда таблицалар ята, курыкмагыз, мин авыр задание бирмим, математика чиштермим. Хәзер саптагы нче барам. Шушындый фигуралар, шушы фигураларны истә калдырып, истә калдырып, үзегезне бирелгән таблицаларга урнаштырырга кирәк. 10 секунд вакыт бирәм. 10 секундтан соң ябабыз.

Ягъни бу мондый биремне, әлбәттә, мин сезгә инде бик җиңелен генә бирдем. Менә монда барыгызны математикалар түгел. Шуңа күрә математикада без моны ничек кулланабыз? Мәсәлән, формулаларны ятлаган вакытта, формулаларны өйрәнгәндә, математикада шулай үзлекләр күп шулай бит. Экранга чыгарабыз шушы үзлекләрне һәм формулаларны һәм Шторка белән ябып, баланың кадерен тикшерәбез. Мәсәлән, алдагы материалдагы формулаларны да анда күрсәтергә мөмкин, бала уже аны исендә калдыра башлый дигән сүз. Так. ЕГЭга әзерләнгәндә, шулай ук ОГЭга әзерләнгәндә без бу алымны бик Кулланабыз. Мәсәлән, формулалар белән искә төшергәндә дә кулланабыз. Шулай ук документ камераны мин имтиханга әзерләнгән вакытта, мәсәлән, ОГОның, ХАНВИГының икенче өлешендә мәсьәләләре бар. Ул мәсьәләләрне чишкәндә бала төрлечә чишәргә мөмкин. Ягъни төрле ысулларны шушы документ камера астына куеп, һәрберсен карау, ул безгә бик кызыклы. Бу вакытны беренчедән экономияли һәм балага тактага язып, вакытны уздырып торырга кирәкми. Ягъни безнең шушы дәрес 45 минут вакыт эчендә бик күп мәсьәләләрне карарга мөмкинлек биргән. Алга таба китеп, минем үземнең еш куллана торган интернет ресурсларын да күрсәтеп үтәсем килә. Бу сайт һәркемгә дә таныш бер идем. Решу ВПР да бар монда, Решу Обы да бар, Решу Егэ да бар. Бу бик кулай сайт. Монда укучы бала белән өйдә дә эшләргә мөмкин. Ягъни мин аларга гадәттә төзим вариантлар, шул вариант номерын язып, балалар миңа эшләп җибәрә һәм вакытны мин чикләп куям, мәсәлән, кичке алтыга кадәр миңа эшне тапшырып бетерергә кирәк. Шулай итеп, без алар белән даими рәвештә эшлибез. Шулай ук ЕГЭның, ОГЭның биремнәрен дә моннан алабыз. Аның җаваплары да бар шул ук вакытта. Бу сайт инде һәрберегезгә дә таныштыр дип уйлыйм. Шулай ук кулланабыз Открытый банк заданий ЕГЭ, FIPI сайтын. Открытый банк тестовых заданий, моңсысы ОС, FIPI сайты. Шулай ук монда база математика буенча да заданиеләр бар, профиль эчендә заданиеләр бар. Ягъни төрле җирләрдән алып, мәсьәләләрнең мисалларын чишәбез. Шулай ук Александр Ларинның сайты, бик яратып кулланабыз, анда катлаулырак мәсьәләләрне кулланып эшлибез. Әгәр тәнге сезне сорау туар, бөтен сайтларда русча, бөтен биремнәрдә русча, сез татарча ничек әзерлисез дигән сорау булыр. Әлбәттә, барлык биремнәрдә дә тәрҗемә итү мөмкин түгел, алар, күргәнегезчә, елдан-ел яңартыла, елдан-ел үзгәрә. Без биремнәрне бирәбез русча һәм татарча тәрҗемәсен дә бирергә тырышабыз, ләкин аның барысына да өлгереп бетеп булмый, бөтен биремнәрне дә татарчага тәрҗемә итеп булмый. Ә дәрес барышында без бала русча биремне дә аңласын өчен, татарчасын да аңласын өчен, гомумән алганда, дәресләр бара безнең бары тик татар телендә генә, математиканы аңлатабыз татарча, ләкин кайсыбер терминнарны, бала аңламаска мөмкин булган терминнарның русчасын да әйтеп барабыз. Ягъни бала татарчасын да аңлый, русчасын да аңлый дигән сүз. Ә математикадан нинди мәсьәләне аңлап чишәсең икән, анда уже тел барьер булып тормый. Мәсьәләне аңлап чишкәч, димәк, бала рәхәтләнеп ике телдә дә чишә дигән сүз. Аннан соң безнең үзебезнең татарча онлайн мәктәп сайты бар. Һәм шул сайтта бик яратып эшлибез, татарча онлайн мәктәп. Әлеге анда җиденче сыйныфның геометриясе һәм алтынчы сыйныфның математикасы, шулай ук бишенче сыйныфның математикасының материаллары бар. Бу җиденче сыйныфлар мәсәлән миндә быел юк, ләкин мин аны бирәм унынчы классларга, унберенче классларга. Мәсәлән, геометриядән турыпочмаклы өчпочмакларның кайбер үзлекләрен. Ул кайсы гына мәсьәләне алып чишсәң дә, унынчы классмы ул, унберенче классмы ул, турыпочмаклы өчпочмак белән бәйле мәсьәләләр һәр җирдә очрый. Бала аны онытып җибәрергә мөмкин, ул вакытта мин аларга үземнең шушы чыгышымны тәкъдим итәм. Кечкенә генә өзелеш серләре күрсәтеп китәсем килә. Зурайтсам, интернет эшләми, моннан яхшырак күренер иде, әйе? Күренә, күренә. Исәнмесез, укучылар! Бүгенге онлайн-дәрестә туры почмаклы өчпочмаклар һәм аларның кайбер үзлекләре белән танышырбыз. Әйдәгез, искә төшереп үтик әле. Нинди өчпочмак туры почмаклы дип атала соң? Әйе, бик дөрес, бер почмагы 90 градуска тигез булган өчпочмак туры почмаклы дип атала. Мәсәлән, бирелгән өчпочмакның ак почмагы 90 градуска тигез. Димәк, ул өчпочмак туры почмаклы. Туры почмак каршында ятучы яшел гипотенуза дип, туры почмак янәшәсендә ятучы яклар катерлар дип атала, ягъни БЦ гипотенуза, АБ һәм АЦ яклары катетлар дип атала. Ягъни монда бала өчен материал нагәрдә ул әз генә онытып җибәргән булса, бала өчен яңадан кабатларга зур мөмкинлек дигән сүз. Һәм минем йомгаклап шуны да әйтәсем килә, татар телендә укыту, татар телендә белем алу, ул балаларда милли үзаң, ана теленә мәхәббәт һәм хөрмәт тәрбияли. Бу ниндидер уңышларга ирешү ирешү өчен бернинди дә киртә булып тормый. Менә шушылар. Сорауларыгыз булса? Әйе.

Рөстәм Сәидович, аңлатып китсәгез. Бу махсус пыяладан ясалган такта. Димәк, без үтәмле төшерәбез аны, аннары монтаж ясаганда зеркально теге айләндереп, ул менә шулай булып чыга эффект. Ә төшергәндә ул көзгечә арттан кебек күренә. Махсус җиһаз шул, такта һәм неоновый маркерлар. Мәсәлән, монда такта, без тактаны бояу белән басабыз и язабыз. Ә видеода.
Төшергәндә видеода. Әйе, зеркально.
Зеркально.
Әйе.

Сез кереп карасагыз.
Юк, бу тулысынча бушлай проект. Google-да, Яндексда язасыз, татарча онлайн мәктәп. Беренче сылтаманда бездә Яндекс, YouTube канал бар, я махсус сайтта. YouTube-тан да сайтта нинди аермасы, анда конспект һәм презентацияне шулай көйкләп була, дәрес әзер үткәрер өчен.

Бар безнең, мәсәлән, минем үземнең класста ук Петров Адель, ул рус баласы, ләкин татарча аңлый, татарча эшли, менә ул беренче класска җитте. Бар андый балалар да. Әти-әнисе татар булмаган балалар да бар. Үзе генә укый инде. Әйе.
Шуңа шул күп чыгалар.
Алар шуны да кабатлап белсен, развитие ясап үзен үстерәләр инде. Әйебездә үткән ел гына төгәлләп чыкты, бу юлы да алар оста шул итсен, диеп үтә Лина. Бар урыс милләтеннән булган гаиләләр дә бик тиз рәвәштә яхшыра алалар. Аны балалар үзебез кебек тормыш төгәллегендә әйбәт кенә татарча сөйләшергә өйрәнеп чыгып китәләр.